Matiang'i koba omonogeri bw'abagusii, officially, abagusii ekiorengero nekeore nkaitwa oguchi guchi. Toboka maambia simbarati goeta nere omonogeri. Toko togochia egeroundi abanto bateba matiang'i omonogeri. Gochakera ikorongo mpaka tabaka tore ase ayemo togamba eruga eyemo tokora egento ekemo because ntobwate omoteneneri oito nende ogotokwanera. Kero kende nakore evidio yane iga, ingobateebia ebinto matiang'e gocha gokora ase ogocha kwaye gwa kabere. Nkamoteebia ekemo kiago na okoirania amachiibu korwa ase esabari eria asete engaki eria eyende, atoretere bono amachiibu kuringana na ebinto atotebete chingaki chiria. Ngakwanera amang'ana y'abasani, Korisaini, Epati. Naende gokwanera amang'ana aya ake y'ekampeni yaye. Ebi bionsi pi matiang'ina abekwanete ekero enywa. Lakini korende egento kiabete ekero enywa naki giankunete mono, matiang'i koba omonogeri bw'abagusii, officially koba omonogeri bw'abagusii. Netokeire chingaki echi goakera abagaaka baria ba Kisii Council of Elders and Development, baria ba bakoragwa na omogaka Matundura. Mogaka oyio kero kende nachete mpaka boye nkamobori ng'a omonogeri bwa Abagusii. Tindi kobatebia igaa, nakorete evideo mokanyorora, lakini namoboreti ndimo koamatiang'ia obonogeri, agantebia chingaki echi rende mbamwati, neri ng'a nakereti. Akangorokia mpaka ekerogo ki'amatiang'i kiaengeretie, ngara mpaka enyimbo y'amatiang'i noira are, nkamanya kore amang'ana a Siriasi are. Nkagoka buya sana, natete kobatebia ere timweroreni mweka. Finally amatiang'i naetwe. Akaigwa ekerogo, akabekera ekiore, abagusii, ekiore nkero nekeore ekiore negento keria ogobekwa omotwe. ekiore na omotwe, eskeleton, chimanye osaba gosima onyore amang'ana aya. Ntaete koira chingaki echi goakera mpaka akabari ba Kisii Council of Elders, mambia mono. Banyarete gokora egento kia eng'encho, bakarusia egento tokogweta egesongo ng'a confusion, ogotantana, ntaito ogochi gochi. toboka maambia ase mbare atiga goteba nere omonogete. Tokoyo togochia egeround abanto bateba amatiang'i omonogete. Ko bakera mbuya mono mbaigete gotegerera egento abagusii batagete bagagekora. Bagakora amatiang'i omonogeri naende omogaka ogusii officially. Bono matiang'i is a member of the Kisii council of elders mbuya mono matiang'i karibu sana. Aye buna otore inche nonya Kisii council of elders kei eh. Ogochora korwa kwa amatiang'i omonogeri. Naende koigwa obogaaka, gokorwa omogaaka bw'ekegusii nokw'amaana sana. Nchera ki? Nchera ki? Naki ndete mbarokie iga ase evidio eye, lakini ntarakora boigo, ira chingaki chiago chi'ogosubscribe. Tindamanya gosubscribe ekegusii naki gekorokwa, lakini ngomanya kare nintumie erieta eri, ase bono iga, subscribe. Obuya bw'amachenu koba omonogere ninki? Egento egetang'ani neke, gekorete omochie okogusii. gochakera ikorongo mpaka tabaaka, tore ase ayemo, togambe eruga eyemo, tokore egento ekemo bikos ntobwate omoteneneri oito naende ogotokwanera. Ing'ana rinde rionsi rikorugusiaa matiang'i okora ki? Okorisokia. Oyio na omochoko, tari ng'aki tobogete mambia gose ore oria okwane ebinto biaye mogirango, tokorigia emate simba arati oibogere ogotogia kwane ebinto biaye. Toika Nairobi, abande ngokori bare amang'ana gochia. Bono tomanyete ng'a ninki matiang'i akwana. Bonsi pi nabo bagokwana, lakini finally naki matiang'i akore ki? Agoteba, oyo nomochoko. Obonogeri na egento ki'amana ase gosiiga ande onsi, mpaka omonogeri aboo. Matiang'i koba omonogeri gokoreta omochoko gusii. Kere egetang'ani. Egia kabere, gekoamatiangia chinguru, gusia na isiko ya gusii. Yarenge koreta eshida sana okonyora simbarati oibogere ogoteba ng'a ninche omonogeri bw'abagusii, mpaka amatiang'i osinye gotumia erieta obonogeri ande onsi. Bono onyarekane abaikoi bakorigereria bagotebi naki kei onye nere omonogeria na oyo ogochia matiang'iri nere nki agocha koba. Lakini bono bonsi pi mbang'akerete chisimi botuko na nko receive chisimi ogoakerwa gwoka korwa boiko oyo, bagontebia ng'a bono aa amatiang'i oyo nere tware korigia, oyo ne omatiang'i twatagete, bono nere omonogeri. Morochi buna gachagua agoteba. Bono iga, amatiang'i onyorire chinguru ime ya gusii na isiko ya gusii. Bono ekero omonto agotebi omonogeri tobwati, noyomo, oria onde ere fake, mogaso kenda bo. kera omonto naroche matiang'i nayetwe ekerogo keria, akabekera ekiore, akaeguna enyimbo y'obogambi. Baasi, baasi, matiang'i obeire omonogeri ende omogambi, oeirwe chinguru sana. Chinguru echio chikomokonya goaka ekampeni. Gakogenda boikoyo, neba na ekanisa, agende buna omogusii obwate gusii yonsi. Gakogenda Mombasa, korende na ekanisa, agende buna omogusii obwate gusii yonsi. Gakogenda boruya, agende oo buna omogusii obwate gusii yonsi. Bono tiga torore abande ase bakorwa bacha goteba nabwo abanogeri, omonogeri na oyomo ne na abananchi bakomoa. Abagaka baria bamobekerete eguto, ekiore, bakamoa enyimbo, bakamoa ekerogo, bakamosesenia. Lakini kori nokogania kwabananchi, tari ng'a nabo baimoketie bagaikaransa ase bagateba ng'a bono twamate ake, no, kori nokogania kwabananchi. Twakogania nomonto omong'ao onye twakwa, naki bono okogania kwamananchi mogusii kabisa, gochakera gusii mpaka Minnesota igo bagoteba amate ake. Mogaso kenda bo. Kero matiang'i naende aete bono obogene obonogerio obo, ngoreta bore egento ekogokwa ng'a espirit ya twenty twenty seven. Motaroche abanto buna baichire paaro, ekerenyo abanto b'ekerenyo mbuya mono, keroka keroka mbuya mono, abanto baichire paaro amatiang'i okore rally lakini ebateneine ebagotogia otoigwe ogasiga are chibuga totebe oyo nere president, bono oyo nere president, oyo nere president, kera ase ekeumbu mpaka bosongo abanto baichire paaro mpaka suneka, bagainyote matiang'i. Nare kobatebia iga abagusii mwensi ase more, mogasoka endabo, espiriti ya 2027 yang'eire. Erio bono tomanyete ng'a ntobwate presidential candidate, tomanyete ng'a bono ntobwate omonto gusii okogenda etebe. Natete ng'a banche mbanche amatiang'i netebe agokorera mwakana echeche. Ogocha oko kwa gusii iga aachete na abanto, Gachagua abarigetie tibwati anga nki eke, Kalonzo agateba yaya. Matiang'i tatumieti besa. Manchee yang'ita tubirie tibesa ndonsi tareti yang'a tareti nonya nkobi. Omonto are korenda obeke yang'a mbare eria abwate ogocha nero. Abande bateba mpuri nteri bee bekera boka. Yaani ng'a matiang'i tomobwaterete igaa. Onde taiyo, onde taiyo matiang'i tari nete nonya nkobi. Onde taiyo akare ntibesa ng'a kora kende. Gekora matiang'i nabwate abanto ase egraound. Abanto bamoete ng'a ki buna abagusi, ntori goitima tiang'i besa nyinge, naende agende bo ikoyo, aende bo kere, ache goitwa chibesa yaya, intwe twente komochangera, togateba ng'a engorie eyange ende yonsi embarire, mbeke. Kobia ende yonsi eri ki echakire chwei, mbeke. Onye anga teiyo, tomerane motwe.

Bono espirit ya 2027 yasoire, erio nero twaganeti. Espirit eyio egokonya ebinto bire aa, ekemo kiabo neke, egokonya abanto kagega 2027 basoke ase obonge goaka chikura, otabatebeti soka abanto bagosoka baake chikura. Ntomaete ng'a gosoka goaka chikura negasi sana ase abanto bande. Bogere iga ango aroche nabo bagwerete raira. Naintwe bono titware gosia gosore eyio tekonyarekana. Matiang'i osokire, otorokirie kegento tobwenerete gokora, oretire espiritu oganeti, eyio egotokonya 2027 tosoke naintwe gwakachi koria gokora omwana one oyo oito, goika tworokie egento tokoroka ng'a good example, goika totang'ane abande batobwati. Egento gia kabere registration, abanto ko batachia korwa bono gusii iga ngocha kogora more, na embura, I will be assessing, kiabayaigora match. amang'ana akare gekone, chikura gochia chikobwatwa okobwatwa gwoka ogo kere iga gwabwate ekura, chikura chikobwatwa omonto akwerwe pi okane chifea, gocha korora buna abanto bagokancha epikipiki ng'a ere abanto bachikura. Epikipiki ebekire amafuta okoumera epikipiki yane nosikore na kwerwa kwabwate ekura, bila kupinga, bila mchezo. Ngende abanto chipikipiki bakwerwa, inche nabatebi, you will see. Nare kore chingaki echi kobatebia ng'a bono matiang'i onde kere tirinto toganeti. Tiangira ribaga eri rinde goteba kaka bagosika Hans Velders ng'a mbuya mono sana ase okomotiangi ribaga eri ase okomobekera ekiore mokamoa ekerogo mokamanya komoa enyimbo y'obogambi mokamogeka uniform mokamorwa komogaka bw'ekegusii kamili. Bono next bagaka baria rigiimaraga. Nimanyete timwamorigetie, mogagamba nere, mokagayana. Maraga bono motebi, Intotagete mogakora intwe intotagete achandike. Hapana. Okorande evideo yaye baadaye lakini intotagete atware gochandeka konge. Maraga nokogania ntitwaganetie abe smart yane, lakini tari bono, chingaki ngoika chire. Mbuya mono sana twemerane.